Amoto wu lutwa ber twal tin ni atamo ni kong dok adugi wa i episode me abiro i boko lok ki nga ki gunya. Amito acak lok i eni tin-ni ki lok moni ani mono abedo ka winyone pe nianga maber ba, ento amito ka aniang ngo tin-ni. Ni lutino anyira moni gitye i dye gudo kenyu ma gin okwonge ni Baraja ma tin-ni, nongo gin be tuc ki nying kastoma ma megi. Man anyira ma giniang atir ni gin lutic. ma gitiyo tic ma megi i dyewor dong gin tamo ni amono ni pi keca dong komiti korona okelo-ni gin omyero gipitgi, gamente opitgi pien gin dong yo ma gin onongo gitiyo ki cente ma megi-ni dong oketo. Ka meno wai dano pe orwatte dano pe ogutte wa ka ma dobdobgi dano pe otim jami mukene-ni. Jo-ni enone-ni ma gin cato jami ma dobdobbi gin tamo ni amono omyero gamente ominigi kwon ki muranga. Tam eni pe tam marac. Ka ma dong tamgi dong ocito opokke ki wiya, en aye tam me bworo lutela me bworo dano ni amono ni oko giwoto nyingi oko. I kare ma wun te nongo yom cwiny mu iye ni iwor ni no wano tye. Wano no tye ma kumi no tamo oya nyingi iye no bot wan weng wek watim iye ngo. Eh? Wun i cani eno ni pe wangeyo wa kit koko ma wutye ka koko gi wu ka ken wu kun oh you are killing me oh you are going to kill me today oh ko gina Toni man onongo in icito i dog toc i nino ni enone ni nongo wan otye. Pingo pe igwok en cen i nino enone ni iwil i kwon tinni, iwil i kwon niciki. Dok bene tim i enone myero inge ni ka wun wuyaro mo nying ngati mo i di gulu kenyo ma pud wan onongo cita no wuweko gikwanyo citi wa ci odong wupeke wuyiny ka dok ka dak ka ma wubodok iye pien pe wabedo dong i gulu

Ento ka in ilibbe bene inongo yomcwiny, ci in myero ilibbe dok icit inego citing, nyingi pe obwo okat woko ba. Pien ka pe, ka kume nino ru kwer ki gangi, iringo kwene. Lock down me eni dong okelle wa. Te okonga mo dok tye, alup mo onongo kume bene peke, alup pa two eni pe, dok ngat man obed ka ma tye iye. Ka naka yam pe akonye inongo ni eegelele waringo. Kun bedo alup pa korona peke. Bed i gangi, ka Mambaya ka Muzuri, en oteno ma odaa ka otimo iye ngol, wun dong ibed iye kenyu. Lok pa Ine, Lacen Nyawai pa dai loko lok ka mot, ento be pe giye, pe giye, pe giye. Pien man en jo atye abworo co-ni weng gin, ci en aa weko wunu ni. Ineno? Dong lok mukene, en aye tye dong i kom boice. Ma gijuka iye gibwora bwoma wek ka iloko i kom co ci ibinongo lok. Ee, ka iloko i kom co. Awacci, wuu, ka iwiny kit kit kit bwotne, bwot kit gange eni. Wun co mukene, twoni eni ki lockdown-ni dong owoto waneno kit woo. Ineno, tye jo okene ma pe tye agwoko gangi. Jo okene jwi gengo ngec. Wo wacito woko ka cokke. Wo wacito workshop. Wacito woko workshop nongo kwanyo bakke. Okato kadi wic wic wic wic. Workshop kit workshop ango? Coron ne tye ka poto ka poto i gange kenyo. Eh? Coron tye do alenge ko ma dong nguro do dwone ko wen kite. Weko dako ne ki lutino en tye cera yokke iye kunu ba. En nongo pyele loc. Eh? Inongo ni ocito o ocamo cabo lenya ko i kin yo kenyo, omwonyo tong gweno ko aboka, oonyo iye ci kado ko lwak lwak lwak lwak, cito pyele ko i loc i nge odilo dong. Ka dong ote woo ngat yo wene ni, okato manok ocito oyokke o kunu. Dwogo gang dong pe donyo i mege eno ni ma. Ma nongo i coron mweng mweng mo ma inongo ikwany kong dok cati ni o i bar ko calo coron coron me Sir Samuel Beka. Ineno? Pien wan ayibi kuca nongo wan ma mwa dok tye madii, eh, perfume meno nongo dok tye maber ber, eh. Dong co-ni enone ni kombeddi ca-ni timme en dong onyuto ka geo ka maleng. Wuyub gang ya! Ma mukene idye kalo bakke bakke mo ma inongo gamente nongo myero ko degazetting gang giko kong dong odok national park wek wun dong wubed dong kunu wuni ked lee dong iwu dong obed yom ba. In gangi adada, pe icwero i kal, ca weng weekend odilo, i weekday tic, kono ngo, ngo, busy busy busy busy busy body, busy busy body, mm, iweko gang ngo ba, lutino iweko oko, kwo ki ngo gi, ni eni to tim mo ma pe ber ba wun boys to men, boys to men, mm, en wan group acel, boys to men, mm, tim eni ni in pe igwoko gangi bedo maleng. Wuwaco ni, 'A ka omon ka ogin angom oluk me ibe bedo ki bongo dotgi i ca weng, en aryemowu cwalo bot agurusi. Wun koma po loko cok ceng, cok ceng wun ungwe ngwe mo inongo wa i abatwa, en aye yabo doggolane. Eh? Cok ci adada ni ki kare kot eni bedo kici kici kici, pe ilwok, nongo ilwokke oko, ilwokke oko. I dunnye mere dong wiye wiye pien mito ngweco ki gang kin tyeni gi ni pe i dunyu di tyeni pe i dunyu i ruko iye sokci bwar cere bi wot i di town dakika aryo ngwec tyeni ni eno ne ni store wan jeri bong bong ci in i tamo ni nga omito kany mere en gin eno ne ni lamin nga pien an bene en lamera aye ti dakuni ba. Dong lamera obed mere ume dong tye ki obwo mo ma dong twero saving ngwec piny matik ki ngwec ma kur. Kulu ba. Ka odoko rac lamera kong odoko duga, lak lyec pe lor wer, jal wer. Pe wabi ye kodi lok enene ma. In bene omyero in igwok kumi. Eh? Iringo lamera ko ni ya mone ngwec kume tik. In kong Megi ni eno nego, meno aye gwoko mabira, mabira kany, mabira kuca. Eno ni in itamo neno en tim maber. So wun boys bene ko nen ni uloko style. Ineno, koko tye ba, mom tye ka koko kume can. Ni story mo boko dong keken dong story ni ah tic man dong piny man dong man wacene bene peke eh office bene giloro o koko story wu dong eno keken cwiba. Wucak kong boko lok mukene ma yubo gang. Eeh Army latin man eni nongo atim nini budget me kwana joni ka ki school oca peko kwan wan odwoko lutino nini dong eno aye dong story ma tye constructive eno ni en aye story ma mitte pe story moni ma ca weng roto ka man U dong dogole diki gi yap man U ni mono tedo kwon gang keny so co Omyero wun wunen ni wulokke i area ni eno me lengo, lengo me i boti ki lengo me dikal ki gang. Lok pa yubo gang man assignment-ta kong in iket ni nongo dong kong twoni eni odok dong en retirement-ni onongo inguki kong nining? En aye weko komi yil dong pe imito bedo gang pien in pe i fixing jami mukene gang. In iyub gang woko obed maber maleng nongo kigero dyekal woko kijwero piny woko ma kit ka muyeme opoto bene pe ikalo akala ka ce igwok poni poto iwi lan ma eno nyo okur ice ikwanyo ma cwinyi yom ka weko ika woko kenyo ikayo woko pien ingeyo ni nongo muyeme opoto ka maleng. Ento ka mukene bunga bunga mogo ma wa dugo gangi i lwor icako wer wer mony mogo macon wek inge ni itiyo kong ki lil mo eh oh moto lawaka mama ye moto lawaka peya o wa gang ma tye iyo ka cito gang. En owiny dong lwiyo ki lokke mogo dong ikin yo keny an amito ruko ba a agwa agwa mo an naka yam training awa training i Italy oo ka adong i kakare top cut bwura keken mere ene weyo lok me o gang con pien dong iweko bunga te gang national park labwogi ki nganga raa ki dong obed i gangi kunu pe imito jwero ti kalli ni in wa in ni lok mapol pe Lwak onge oko ni Kumircaa ni nying lokwa ni dong tye, ilwongo ni Kaboko lok ki gunya. Wer i kin pwony yamu lok kin gang ya en aye gin awana iloko kanyi pe loko mo mapat ne muno ka dong obino oce ce mo ma pe dong lare nongo da akanyo okwer pien kwan be tye bene nongo girubo da aruba ento lok en lok kin gang dok bene lok me yamu. Pe in aye ijud kun i labele wu ku lok i kuma ko. Ijudu ki nga? Lok i wai lok yamu dano nye iye. Eh? Ka inongo ni kiri moni twero loko ne be ki lok i en. Ci lok kiri en na ka ma dong wer doko iye i beri kin pwony ni en enu. Boko lok i gunya do i beri YouTube. Boko lok i gunya o i beri Facebook page mukene. Ka boko lok i gunya bu beri Instagram bu beri Twitter Egoni weng ka ma lutino acholi lutino dwor tye iye di me ladiya subscribe pap idonyo ki boko lok ki ladit nga gunyik wane.